Yɛda Nyankopɔn ase ɛnɛ anɔpa yi nim sɛ Awurade adom nti yɛn ho yɛ. Yesu adom apɔmuden wɔ hɔ. Anɔpa yi Awurade ama yɛn ahoɔden nti ɛsɔ n'ani sɛ me ne wo mmienu yɛde n'asɛm bɛnante anɔpa yi ansa na yɛtu anammɔn akɔ baabi a ɛwɔ sɛ yɛkɔ. Mekyerɛ wo ansa na asɛm aba, yɛbɔ mpaeɛ. Ɔhene Yesu, yɛda wo ase ɛnnɛ anɔpa yi, yɛto yɛn nsa frɛ wo, Honhom Kronkron boa yɛn. Sɛnea wɔatwerɛ no wɔ Isaiah chapter 6 verses 8 and 9 no se, Woka kyerɛ Isaiah sɛ, ɔnka nkyerɛ Israelfoɔ no sɛ, Teɛ de wɔbɛte, na wɔnte aserɛ, na hua de wɔbɛhunu, na wɔnhunu mu. Awurade, yɛsrɛ wo sɛ mma nkɔmhyɛ wei mma mu wɔ yɛ pɛn yi so. Na mmom Awurade, ma asɛm no yɛte a, yɛnte aseɛ, yɛhunu nso a, yɛnhunu mu. Yɛda wo ase. Ɛnyɛ m'asɛm na mmom ɛyɛ wo dea. Ma w'asɛm nyɛ adwuma wɔ biribiara so wɔ Yesu din mu. Amen. Meda Nyame ase bebree sɛdeɛ adɔfoɔ nyinaa no akasa afa ɔdɔ, ɔdɔ, ɔdɔ ho no. Aane, ɛyɛ nokorɛ. Me ne wo mmienu nim sɛ ɔdɔ nni mu a ɛnyɛ yie. Na sɛ ɔdɔ nni hɔ nso a, ɛyɛ ɔtan na ɛwɔ hɔ. Yɛn Awurade Yesu Kristo adi kan bɛyi ɔdɔ adi akyerɛ, na ɔse yɛn nso ɔdɔ no a ɔyi no adi no, yɛn nso yɛnante mu. Onyankopɔn di kan yi ne dɔ adi kyerɛ na ɔde Yesu Kristo ne dɔ ba baako maa yɛn, Agyenkwa no, na Agyenkwa baeɛ no nso, Ɔno nso bɛyii Ɔdɔ adi saa ara sɛ yɛn nso a yɛyɛ N'akyidifoɔ no yɛagyina adi no, yɛnyɛ saa ɔdɔ no adi nkyerɛ. Ɛno nti yɛhwɛ asɛm a ɛyɛ nyinasoɔ wɔ Second John chapter 1 verse 5 and 6 no. Ɔse, Na afei, awuraa, Mesrɛ wo, ɛnyɛ sɛ metwerɛ wo ahyɛdeɛ foforɔ, na mmom deɛ yɛanya firi mfitiaseɛ no ara, sɛ yɛndodɔ yɛn ho no. Vs. 6, Na yei ne deɛ na yei ne ɔdɔ no, Sɛ yɛnante sɛdeɛ ahyɛdeɛ no teɛ. Yei ne ahyɛdeɛ no, sɛdeɛ moate firii mfitiaseɛ no, sɛ monnante ɔdɔ mu. Enti yɛn nyinaa ka ɔdɔ, ɔdɔ, ɔdɔ. Ɔdɔ ne deɛn? Na Bible ma yɛate aseɛ sɛ, ɛyɛ mfitiaseɛ a Onyankopɔn dii kan yii no adi kyerɛeɛ. Onyankopɔn dii kan yii ɔdɔ adi mfitiaseɛ na ɔbɔɔ nnipa. Ɔbɔɔ nnipa na ɔbɔɔ no sɛ ne suban ne nsa so na ɔhome nkwa ahome guu no mu. Ɛyɛ ɔdɔ a Onyankopɔn yii no adi de maa mene wo mmienu. Na ne nyinaa mu no, onipa asoɔden a ɔyɛeɛ maa Onyankopɔn ne nnipa ntam teteeɛ. Onyankopɔn san tenaa ase huu sɛ, O, nnipa, meda so dɔ nnipa, enti meremma nnipa mfa n'akwan sɛdeɛ ɔpɛ ma ɔnsɛe, na mmom mede me Dɔba baako pɛ bɛyɛ mpatadeɛ ama nnipa ne me ankasa, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛma nnipa Asae me ne no aka abom. Na ɛyɛ nokorɛ yi, Onyankopɔn yɛɛ saa, na nam Yesu Kristo so ma onipa asane Onyankopɔn aka abom. Ama seesei, wogye Yesu Kristo di a, John one verse twelve, wɔbɛka Onyankopɔn mma no ho. Ɛna John ɛma yɛsa ate aseɛ biom sɛ, ɔse, Na afei, Awuraa, mesrɛ wo, ɛnyɛ sɛ Meretwerɛ wo ahyɛdeɛ foforɔ. Ahyɛdeɛ foforɔ biara nni hɔ a ɛkyerɛ ɔdɔ. Nnwuma a ɛwɔ wiase nyinaa ɛyɛ ɔdɔ. Ɔse, Matthew nwoma no, ɔse, mesrɛ mo sɛ monnɔ mo atamfo, mpo mommɔ mpaeɛ mma wɔn. Wɔn a wɔtaa mo, deɛ wɔdome mo, bɔ mpaeɛ hyira no. Ɔdɔ bɛn na ɛsen sei? Enti ɛnyɛ easy sɛ wobɛtumi anya ɔdɔ ama obi a wadome wo na wosan bɔ mpaeɛ hyira no ama no. Obi a wayɛ wo bɔne na ɔsɛ Bible sɛ ɔwɔ sɛ wonya saa ɔdɔ ma no. Nti yɛn nyinaa yɛka ɔdɔ ɔdɔ ɔdɔ ɔdɔ nyɛ yɛn ano. Ɔdɔ yɛ adeɛ a ɛfiri yɛn mu, yɛn akoma mu Yɛadwen mu. Ɔdɔ yɛ adeɛ a sɛ Honhom Kronkron nte wo mu a, wontumi ndɔ da. Sɛ Honhom Kronkron te wo mu a, ɛbɛyɛ den sɛ obi ayɛ wo adeɛ a ɛya na wofiri w'akoma mu bɛdɔ no na wode akyɛ no. Nyɛ yi dze, gye sɛ Honhom Kronkron ka wo ho. Nti ɔdɔ a yɛn nyinaa yɛka no, yɛmfa y'ano nka no saa. Ɛyɛ very deep, ɛyɛ adeɛ a ɛso na ɛmu ɔdu. Sɛ meyɛ adeɛ ama wo na mefiri m'akoma mu firi ɔdɔ mu yɛ ama wo a, menhwehwɛ akyiri adeɛ mfiri wo hɔ bio ɛsiane ɔdɔ nti. Menka sɛ, aah na Kwaku wo deɛ saa na woteɛ, ɛna me ɛna me deɛ meyɛ ma wo na wo deɛ deɛ wonyɛ ma me. No! Nka saa ɔdɔ no nko ara deɛ a nka ɛyi sɛbi adebɔneyɛfoɔ koraa yɛ saa. Ɔtɔ ɔtɔ nsa ma ne nuanom a ade kyɛ no nso bɛtɔ bi ama no. Ɛnyɛ no bi. Yesu Kristo ɔkae. Nti ɔdɔ a yɛka ho asɛm no yɛ ɔdɔ a ano ɔden na ɛyɛ hu. Na nnipa a ɔwɔ ɔdɔ no wabɛgyina Yesu Kristo gyinabea, wabɛgyina Onyankopɔn gyinabea. Ɛnnɛ meka wo ahintasɛm sɛ, sɛ wote wiase yɛka sɛ treneeni, treneeni ni ne nnipa a ɔwɔ ɔdɔ. Sɛ wowɔ ɔdɔ a wonyɛ bɔne da. Wowɔ ɔdɔ a Onyankopɔn ahyɛdeɛ nyinaa no wobɛdi so. Ɔse na yei ne ɔdɔ no, sɛ yɛnante sɛdeɛ ahyɛdeɛ no teɛ.

Gye sɛ magyae bɔne yɛ a meyɛ trenee ni, ɛnneɛ sɛ medɔ nnipa a menyɛ ne bɔne. Ɛno ano no. Enti sɛ medɔ Onyankopɔn na medi Onyankopɔn ahyɛdeɛ so a, biribibiara nni hɔ a ɛkyea sɛ wodɔ Nyame na wodi n'ahyɛdeɛ so. Wodi Nyankopɔn ahyɛdeɛ so a, woayɛ tenenee adeɛ. Because Nyankopɔn ahyɛdeɛ nyinaa yɛ tenenee adeɛ, ɛyɛ ɔdɔ. Sɛnea yɛkae no, mma yɛmmfa nyaatwom mmata ɔdɔ ho. Woyɛ saa a, wondɔɔ yɛn. At times, ɛyɛ na yɛn Akristofoɔ, ɛtɔ da a yɛde nyaatwom bata ɔdɔ ho. Wobɛnu aseresere O, ɛte sɛn, ɛyɛ, wokɔ a ɔse, ɔtwea, sei ne sei ne sei ne sei, ne mu deɛ, ɛyɛ sum ma wo, but wafee ne sa kyerɛ wo fɛfɛɛfɛ. Nti Nyankopɔn hu wo sɛ woyɛ widini, wo tiri mu nsum, saa ne Nyankopɔn hu. Ɛsiane sɛ, sɛ wodɔ nnipa no a, wobɛsere wɔ wɔn mu, wobɛsere ama no ahunu, wo tiri mu, wakoma mu nyinaa, wonka n'akyiri asɛmmɔne ma ɔmmerɛ a wakɔ da. Wonhunu ɛnsere no. Mereka akyerɛ wo, nnipa biara a ɔhu ne yɔnko nipa sere no biara no, ɔyɛ Nyame tamfo. Ɛsiane sɛ Onyankopɔn firi n'akoma mu, firi ne mu, ne dɔ mu bɔ nnipa sɛ ne suban ne ne sɛ so, ɛmfa ho ne sɛdeɛ nnipa no si teɛ biara. Sɛ wohu no na wosere no a, woyɛ Nyame tamfo. Wopɛ sɛ woka kyerɛ Nyankopɔn sɛ nnipa wei wɔammɔ no yie. Nti nnoɔma bebree wɔ hɔ a yɛyɛ ɛkyerɛ sɛ yɛn dɔ Nyankopɔn. By yɛkɔ asɔre dware da biara anɔpa anwummerɛ na yɛkɔ Sundays, Wednesdays mpaebɔ, Bible studies ɛnso nnipa no wɔ suban kakra bi a wɔyi no adi no kyerɛ sɛ wɔn dɔ Nyankopɔn. Yɛnhwɛ sɛdeɛ na Saul na ɔyɛ, na ɔse ɔɔko ama Nyame because ɔɔhwɛ sɛ Mose mmara no ɛbɛkɔ so. Mose mmara no so Nyankopɔn na ɛde maayɛ. Nso ɛwie akyire no Yesu Kristo ma no hunu sɛ ɔnko ma me na mmom wotaa me. Ɛyɛ me Nyankopɔn a wo, ɛyɛ me Yesu Kristo a wotaa me. Acts chapter 9 no wokan abɔ ho. Yesu ka kyerɛ sɛ ɛyɛ me Yesu a wotaa me Akyiri na ohun sɛ, Ah, enti dɛm yɛ nyina no mese mereyɛ ama wo no, sɛ na mereyɛ ataa wo. Enti wɔsesaa no na yɛnhwɛ deɛ ɛsiiɛ. Yesu Kristo kyerɛ ne nidi ma no bɛyɛɛ pɔɔ. Yɛnnodɔ yɛn ho nokorɛ mu, tenenee mu. Yɛnnodɔ yɛn ho wɔ kronkronyɛ mu. Wo deɛ wopɛ a, ɛfiri nnɛ rekɔ, fa hyɛ w'adwene mu sɛ, ɛmfa ho ne deɛ nnipa bɛyɛ wo, wobɛdɔ no. Nyankopɔn bɛkaonto afɔ ateneneefoɔ ho. Hwɛ sɛ Abraham nyaa gyidie wɔ n'anisoadehunu mu a Onyankopɔn yi kyerɛɛ no no ne Nyankopɔn nanteeɛ. Onyankopɔn kantɔn no fraa ateneneefoɔ. Gyidie no a ɔnyaeɛ no, Because sɛ wondɔ obi a wonyɛ sotie ma no, wondɔ obi a deɛ ɔbɛka sɛ yɛ no wonyɛ, wombu no. Nti ɔdɔ wɔ hɔ yi ɛne sotie ne ebuo ne ahobraseɛ na ɛnam. Anwumpa yi Awurade nhyira wo. na ɔnka wo ho. Awurade mmoa yɛn na yɛatumi adɔ nokorɛ mu. Awurade mmoa yɛn na yɛatumi ayɛ yɛn adeɛ nokorɛ mu. Yɛatumi adɔ nnipa fi mu. Ɛno nti na wokenkan Matthew no a, wɔse dɔ Awurade wo Nyankopɔn w'akoma nyinaa, w'adwene nyinaa, wo kra nyinaa. Adɛn nti na Onyankopɔn, wokenkan a, wanka sɛ fa wo nipadua nso ka ho? Wo nipadua, w'akoma, wo kra, wo biribiara yɛ Onyankopɔn dea, enti fa ne nyinaa dɔ no. Onyankopɔn, ohia wo dɔ. Ebinom deɛ wɔn akoma dɔ wɔn kunu, Ɔnye n'adwen dɔ no kun. Ɔnnɔ Nyame, na ɔdze n'ano bɛkã sɛ ɔdɔ Nyankopɔn. And mekã kyerɛ sɛ obi a ɔdɔ Nyankopɔn biara nye obi a ɔdɔ no nyɔnko nyimpa. Ɔdɔ wo nyɔnko nyimpa a kyerɛ sɛ wodɔ Nyankopɔn. Ɔno ntsi na ɔse sɛ obi kã sɛ ɔdɔ Nyankopɔn na ɔtan no nua a ɔyɛ ɔtorfo no. Adɛn ntsi na ɔyɛ ɔtorfo? Because Onyankopɔn nnyi hɔ a

Mede buo ne nidie sotie ma saa nnipa no, ɛsiane sɛ wɔyɛ Nyankopɔn suban ne ne sɛso. Ɛno na atumi aboa me ama matumi anya ahobrɛaseɛ pem saa mmerɛ yi. Menim sɛ wo nso wode saa ade no hyɛ wo tirim a, Awurade bɛboa no, ɔde ne Honhom Kronkron aboa wo. Nnipa biara a ɔnni dɔ ma ne nua Na onni dɔ mma Nyankopɔn. Nyankopɔn Honhom tena mu a, ɛnyɛ ye. Nyankopɔn Honhom tena mu a, ɛnyɛ ye. Enti, sɛ wopɛ sɛ Nyame Honhom tena wo mu na ɔde wo yɛ neɛ ɛsoso akɛseɛ-akɛseɛ, Acts chapter six verse eight, wɔse na Stephen a na ɔyɛ deacon, Onyame Honhom tumi, gyidie hyɛɛ no ma. Wɔyɛ anwanwadeɛ ne nsɛnkyerɛnne pii wɔ ɔman no mu. Yɛnhwɛ sɛ wofi ɛ wokenkan verse seven ne chapter seven, chapter eight no a, mmerɛ a yɛresi Stephen aboɔ, Onyankop ɛ kɔn Onyankopɔn buee Stephen ani ma ɔhunuu soro sɛ ɔhu sɛ Yesu Kristo gyina Agya no nsa nifa no so na wasɔre agyina. Ɔwiee no sɛ, Agya, fa kyɛ wɔn. Mbu wɔn bɔne ngu wɔn so. Me ne wo mmienu, yɛbɛtumi ayɛ bi. Gye Honhom Kronkron te wo mu. Enti yɛmma kwan na Honhom Kronkron mfa yɛn nyɛ deɛ wɔpɛ. Ɛno na ɛbɛboa yɛn na yɛatumi adɔ nnipa nokorɛ mu, na ɛnyɛ maf maf, ano ano na yɛde bɛdɔ nnipa. Wei nyinaa no a yɛka ɔdɔ ɔdɔ ɔdɔ no, meka ama woate sɛ, sɛ yɛ nokorɛ sɛ wodɔ Onyankopɔn a, ɛho nsɔhwɛ bɛba. Ɛho nsɔhwɛ no na ɛbɛma woahunu sɛ Nyame dɔ no na yɛn nyinaa yɛka no, wode ayɛ adwuma anaasɛ woanyɛ adwuma, wode woamfa anyɛ adwuma. Ɛho nso yɛn ne bɛba. Ɛba na abɛhu no. Wo paase a ɛna yɛbɛhu sɛ a, nipa asomasi, Nyame dɔ wɔ ne mu ampa. Na wodeɛ Kristoni biribi ka ketewaa biara na obuo fu na wakoma gyina so dwan na ɔɔ nya aboterɛ, nya abodwokyɛre, ɔdɔ ɛne abodwokyɛre na ɛnam, ɛne aboterɛ na ɛnam, ɛne ɛne ayamyie na ɛnam, ɛne bɔnefakyɛ na ɛnam. Anwummerɛ yi, anɔpa yi, yɛnhwɛ sɛdeɛ Awurade dɔ si teɛ na yɛn nante so na mene mmienu yɛn nante Awurade dɔ mu a heaven ɛmmɔ yɛ da onipa biara a wokura Onyankopɔn dɔ no heaven mmɔ wo wokura ɔdɔ nokura mu no heaven mmɔ wo ɛsiane sɛ ɛnam sɛ wokura ɔdɔ no deɛ di kan Nyankopɔn ahyɛdeɛ wodi so kɔso wɔ sɛ yei ne ɔdɔ no

Sɛdeɛ moate firi mfitiaseɛ no sɛ monnante ɔdɔ no mu. Yɛnnante ɔdɔ mu, na Awurade nso bɛhyira yɛn, na heaven mmɔ yɛn. Me deɛ, heaven ho hia me sen biribiara wɔ wiase. Menim sɛ wo nso wo saa. Mende wo kra aborɔ, Pere sɛ Onyame honhom bɛbɛtena wo kra mu na aboa wo na woatumi adɔ nnipa na woatumi ayɛ teneneeni na Awurade nso to n'ani a wahu. Awurade nhyira wo anɔpa yi sɛ woatie asɛm yi. Menim sɛ asɛm no bɛyɛ wo mu adwuma na asiesie wo wɔ Yesu din mu. Amen.